Ariyo. Eh, Berber riyo baba wadenyo.
Baba nadenyo moka ne ana. Mokwongo ng'ama nomulo retani. Wang'i gima wanyaso e wage ko wachi wachi radio no. Sana unyo marach ma wachi radio no kadhe okane ka unjira ku. Pache matiyo dala ka koso en pacho. Redo no hapa no yie mano go piny ewi kabad. Koro un ema tiudo koro oyieyo donge. Koro adago yieyo. Babawa nwadenyo gimiwacho kendo ok awinji. Awinjo ma ka olunga kaka namba ochiko e iya sani. Uh, jodongo ariyo ma onge gima dang' awach ni Baba an ngeche nigo ok anyal winjora go sani. Baba kuong ing'i ane kaka wanyalo chiemo eka o- wawinjre. ok anyal pidho mano gima nyaka ung'e chakre kawuono ni an ok anyal pidho jodongo wetena. Kok inyal pidho jodongo wetena to ninyuolo nang'o? An ing'e ni mokwongo nok ago ni sim ni nyuolo. Mano gik momiyo baba ojoga go. Ah. Wan kende nok wago ni sim ni nyuolo, ni se nyuolo, koro nyaka ibiro lwera koso nang'o?
Walweri kwa nwalwera wadenyo. Ano baba, ano kasi dhok ni kanye?
Dhok ni kanye? Dhok nwatiyo e nyim komolo. Nyaka nutwe dhok okinyi un ung'eyo ubiro chung'na Kwani dhok jodongo kia lum ma awuoyo gichamo. kosiwuoyo awuoyo kosiwuoyo jodongo ariyo madongo manyalo nyombo mosamulore monenore nopong' dwaro na pidhgi wachna dala ka ok udwa winjo to in in apamo in wuoyi maduong' nasawuo kodi ibiro ka irierina kichung' tir ka chieth okinyi Idwaro ni mondo amiu pesa Iyenye, chiemo. iyenye nyake.
Awuoyo kosi wuoyo. Alee.
Nubiro na u- udwa nega. Baba, an baba an ng'iyane kaka wanyalo chiemo, an weche nigo siasa. Radio nigo ni koko los dala ka mokwongo onge chiemo. redio ni koko losi onge chiemo An akon- aparo winjore kawuono kare dhogo Ondoche. be ok wakony ondoche in ing'e ni wuoyi matin owadu onego bed ni puonji maber to koro kopuonji mana ni ubiu mondo umak koda men kamano e kaka odwa dak dala kae to ok abi neno ka dhi winjora kodu ok adwa ng'a- neno ng'ato e wang'a Kik achak anwono kadwa neno ng'ate wang'a. Awuoyo koso kawuoyo. Wang'i dwa bedo matek. Dhuru gol dhogo mondo udhu modhi. Oe. Tindo gidwa miya siporoso. Nyithindo matinde dwaro mana ni odak kaka musungu. Hmm. Ginindo nyaka sama gidwaro, gichiew sama gidwaro. Hmm. Gidwaro dak ka nyithi musungu. Ma- Mada kabila mane? Mada kaina wane. Eh. Aya, aya. Wang' te kabila ni akia ni

Eh, aneno hii. Eh, Eh, hii ndiye. ah, yaani- yaani hiyo kidogo Ang, ah, en wach mane mi ibiro ne dalana kichalo jakuo idwa kwala kosi
Father, uh, iwacho ni une Un e jo ma pimo koth koso uloso ang'o ma un gi tools madongo dongo ngeu koso duting' bunde Hatuchangi, hatuchangi. donge ing'eyo ni sani piny rach kendo ka ng'ato donjo dalani nyaka to ichij kode koro ok ang'eyo ni To in ipolisi nikech aneno kiting'ori gi masinde madongo. Father, Ang'eyo. an nyathini, I'm your son. I'm, an nyathini. An nyathini.
Ombuti. Eh, ma Mbuti.
Ombuti iwacho ni Ombuti. Yes.
Ombuti ma in. Man, man.
Iwacho ni ilal kapango ma koro ichwe midhiera. But the man, man, man. Kori we akadenyo dala ka iwacho ni lal kamano. Father, aga matin Ei, ei, father. ei, ei. Ei, nyathina manahero gi lala.
Father to koro koro ngimani Atuora. ituori.
Asebedo ka tuera mang'eny. Koro ma ti timo pesi losori malich. Ibiro mana gi boksi hawa. Tia eh, siku hizi ama tiktoka TikTok. ah? ama tiktoka ama taptapa ama gifta Eh. am, am somebody Amsa bibo di father. To koro iwacho ni my box miting'o nago pizza. Ah, hii si pizza, hii ni TikTok. Hii ni TikTok. Hii ni TikTok. Eh, Hii ni TikTok. Father. Mae taya minyiewo na manyien. Sio taya, hii ni TikTok. Hii ni TikTok. Ibudho ne koni matik yo kata dhowa ni yawa jo. Dhow ne awinjo ma matin, tango matin. O do do jo do jo ta neno kinyeo na taya ma jaber gem ka. Father, ma ma ma TikTok, ma TikTok. ah, Waya ne tanga ne maya dhi keto mane rum koja. Owete ni mapamo gini biro ketho. Udonjo. Father simama, simama. Eh, kindly, kindly just sit down, sit down. Sit down, sit down.
Iya nyakoso mano to yo itemo wacho nang'o? Awacho niya, Mm.
jaribu kubedo piny. Bede piny, bede piny father. Oh. Bede piny. eh.
Bato mara bere bere tabe tine gi ketho. There is a serious something here. A TikTok, TikTok. I'm a TikToker. Owete nigo akoni ni Eh. Ok gidhi koda maber dala ka. Giwe idenyo.
Gi adenyo mang'eny. Ha! Koka chieme baraza. Kata dhi mwalo kanya uyoma dhako mana tero cha. Hmm. Aninda ninda kech dala ka.
For now, I'm, I'm here, I'm next to you, Father. I'm next to you. I'm next to you.

Father, King just listen. Menya. Just listen.
Idwa tera TV na. Please guys, uh, tapuru tapuru. Idwa go becha kapod angima. Ung'eni nyithi town gi u- u- uno koche. No, father, listen, Idwa- idwa usa listen. to pod angima.
Listen, listen. Igo becha. Igo Listen, becha. Listen.
To ang'o momiyo gini menya? Idwa nonena TV. No, no. Hey.

Koro an kora wuok, wedeni kobiro, ikongi ni oh, aduogo fulu ni ewi tol malo gichak tedo sawa. Eh, adwa ridora amwalo ka mondo achaj wiya. Ba the charge we Koka charge we. duogo. Onge ng'ama This is my tali. father guys, give to my fathers. Onge ng'ama tali, onge ng'ama tali, in ang'e ni gena. Eh, Guys, changeni, changeni, changeni, changeni, changeni. Town.

Ah, Mbuti ang'o? Jaduong' owacho ni ha, ha, jaduong' amesema muingie ndani hapo kuna fulu mpike mu nini eh?
Omera itedo kawuono kawuono. Ombuti- Guys, give to my brother. Ombuti- Ikelo nwa Ombuti tayo. mang'o?
Ma ikelo nwa tayo.
Ombuti. Ah, ah, mang'o.
TikTok, TikTok.
Hapa kuna michango

adhi aser go nyako te ing'eni kaka ding'e idong'e ang'e kata in k- kidhi go swing wing wing Guys, wing, follow my adhi gero, gifters.
me, ana saa. Bwana wuo kodwa gaf- giftas go tang'o. Ne, un ukia gima iluongo ni TikTok. Wadhi, wadhi. Ka e Wan scandal wadhi. nitie. Wadwogo, Wadhi.
wadwogo. Isetedo, wan wadwogo chiemo, mano wachni.

Iluori koda nade? Ang'o madhi mbele ka? Father, father. These Ma- people, gidwa ni anima tedi, gidwa ni anima tedi ba- baba. Ta Nairobi, a Nairobi. Asewacho.
Abiro ni- gi TV. Awacho ni ng'ama talo mbotu to tala.
Dong' an ema ng'eyo ni gimimadhno.

Father, father, come, come. Ng'ama talo mbuti ok adwar. Eh. Sani ok adwar winjo wach moro amora. Dalana ni anyalo weni nyathina, anyalo weni kata dalana ni. Father B, B, B. In ma koro i control B, gimoro. B, B. Ma TikTok, ma TikTok. Ing'e ni wan Nairobi kocha. Mm. Na Nairobi, Nairobi wa kocha cha. Isongo kocha. Kacha cha wabed mane ot. 24 hours wan mane ot, WhatsApp screen. Kae mwanene e gimiluongo ni